Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau croeso nôl i bob di? Reit de. So fel a'ch gweld guys, fi nôl yn Glynnydd. Nôl yn y lle fwyaf prydferth yn y byd. A mae'n teimlo mor neis i fod adre ac heddi Dwi'n cael dydd eithaf ymlaciedig, alright? Ar diwrnod ymlaciedig, fel arfer, dwi yn licio neud pethau dwi'n licio neud, fel coginio. Dwi'n hefyd yn licio sialens, ac heddi dwi wedi gosod her coginio i fi fy hunan. So, yn dilyn mlaen o'r fideo diwethaf coginio fi, mae'r link y lawr fyna. Pryd nes i coginio rai o'r bwydydd mwyaf enwog o'r ffilm a theledu, dwi'n cario mlân i wneud un o'r pryd o fwyd mwy na thebyg yr un fwyaf poblogaidd, y mwyaf enwog o'r ffilms. Fi'n siarad am y pryd o fwyd Ratatouille o'r ffilm Disney Pixar Ratatouille. Sawl gwaith fi am gweud hwnna yn y fideo yma heddi? Ratatouille! Ratatouille! Ratatouille! Ratatouille! Gwy. So y her fi 'di gosod, reit, yw fod fi angen ail-greu y pridd o fwyd, ac ma' angen iddo edrych union yr un peth, ac hefyd mae'n gorfod blasu'n dda. A fi actually gorfod gallu cwblhau e. Dwi erioed 'di bwyta ratatouille, dwi erioed 'di chreu ratatouille o'r blaen, a dwi erioed wedi hyd yn oed gweld e'n go iawn. Yr unig peth dwi'n mynd off yw'r ffilm Ratatouille animated sydd wedi cael ei coginio gan rat. Sdim lot o help fanna i fi, oes e? So, gyda'r holl pethau yna cael ei gweud, gadewch i ni ddechrau. Ond cyn i wneud hynny, cofiwch chi dan ysgrifio i pop ti, roedd thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch notification, okay? Mae yna ddau ran i Ratatouille, y sos a torri lan y llysiau i gyd. I wneud hynny, fydd angen un o rhein, mandolin, arnoch chi, i torri nhw mewn i'r discs bach 'na. Byddwch yn ofalus iawn wrth ddefnyddio hwn. Mae'n pwynt da i cael un o rein, sef gad i ysgoi anaf tra ddefnyddio, ac wrth gwrs cael oedolyn yna gyda chi, neu ofyn i oedolyn i wneud e i chi os chi ddim yn teimlo'n hyderus. Ewch i nôl sosban a llenwi fe gyda dŵr a dod â fe i'r boil. Gwnewch criss-cross bach gyda cyllell ar y tomato ac yna roi nhw mewn i'r dŵr am tua 45 eiliad. Yna, ar ôl hynny, dod nhw allan a roi nhw mewn i bowlen llawn ddŵr oer. Bydd hyn yn helpu ni dod â'r croen off fel allwch weld fan hyn. Yna, torrwch slices off y tomato mor tenau â gallwch. Mae angen ddefnyddio cyllell fan hyn yn lle y mandlin oherwydd mae'r tomato ddim yn gweithio'n rhy dda gyda'r mandlin yn anffodus. Yna, ymlaen i'r llysiau eraill, sef courgette gwyrdd, eggplant a tatws. Torrwch y ends off a ddefnyddio mandlin i torri nhw. Nawr, yn gwreiddiol ac fel arfer fydden nhw'n defnyddio courgette melyn yn lle tatws. Ond maen nhw bron iawn yn amhosib i ffeindio yn y siops yng Nghymru, felly mae'r humble tatws yn gweithio'n just fine. Chi eisiau'r discs bach bod mor tene â hyn. A dyna nhw! Edrych mor cŵl gyda'r holl lliwiau 'na. Dyna ran un wedi 'neud, Ymlaen i'r sôs. Nawr, am y sôs, torrwch lan eich garlic, winwn a phepr coch. Rhowch nhw i gyd mewn i pot mawr a dyn ni ddim yn gwastraffu dim byd ar y sianel yma, felly rhowch y scraps o'r courgette, eggplants, tomato a'r tatws i mewn hefyd. Rhowch y gwres mlaen rhwng canolig a uchel ac y ginio wrth cymysgu am tua deg i 20 munud neu tan bod y llysiau i gyd wedi troi'n jami fel hyn. Paciwch e gyd mewn a cyn blendio, adiwch bach mwy o halen, pupur, olive oil a bach o rosemary. Ac yna, bylitio fe gyd. Stopiwch y blender pan mae'ch sos yn edrych fel hyn. Nawr am y ddarn hwyl. Amser roi ei gyd at ei gilydd. Rhowch llwy neu ddwy o'r sos ar gwaelod y dish, ti ddim angen gormod, jest digon tan bod e'n mynd ar draws y gwaelod i gyd. Yna dechreuwch roi'r llysiau lawr mewn layers. Nes i neud e, tomato, courgette, eggplant, tatws ac yna ripîtio'r proses. Mynd yr holl ffordd rownd tan bod 'na ddim lle ar ôl a ddylse fe edrych rhywbeth fel hyn yn y diwedd. Bron yn amser cwcinio fe ond yn gyntaf cymysgwch olive oil, chopped garlic a parsley mewn bowlen a gwasgaru hynny ar draws y ratatouille. Hefyd twtsh bach mwy o halen a pupur. Yna, trwy'r magic o golygu, mae 90 munud wedi mynd heibio a dyma'r canlyniad. Edrych yn ffab! Ond nawr, dwi angen neud iddo edrych fel yr un nath Remi neud yn y ffilm Ratatouille. Felly i platio fe, mae angen y ring mould thingy majig ma arnoch chi. Rhowch hynny yn canol y plat ac yna dechrau pacio fewn y llysiau, un leia ar y tro. Cael bach o sos a wneud posh cylch fach o gwmpas y ratatouille fel hyn. Sbringlwch cwpl o thyme leaves o gwmpas hefyd, ac yna the moment of truth. Tada! I orffen off fel mae Remi yn neud, rhowch un chive bach ar ben, a dyna fe. Right. Dyma fe. Eitha debyg i'r uh, i'r ffilm fi'n meddwl. Mmm. Oedd mam di lyco fe fyd. Nice mam. Digon. Na i. Mmm, mae'n really nice actually. Mmm, mmm, mmm. Plat lan. Sta a anyn. Right, wel de, dyna ni, wedi wneud ratatouille am y tro cyntaf ac wedi bita ratatouille am y tro cyntaf a mae rhaid i fi gweud, sa'n credu allai neb wneud e'n well na fi. Alright? Jokes, siwr fod allai lot o bobl wneud e'n lot well, ond i fi, oedd e'n really, really blasus a sa'n bita lot o pethau llysieuol ac vegan, uh, achos sa'n vegan. Um, ond mae hwnna yn werth yr amser i coginio a werth yr amser i paratoi, herwydd oedd e'n rili, really, really da. Ac yn iachus fyd. Dyna fe, wedi wneud e, cael go arno fe, wrth gwrs cael o'i dol yna gyda chi wrth wneud unrhyw beth gyda cyllell a mandolin. Ond ie, yeah, ewch ati o coginio fe eich hunan a joiwch e. Felly guys, diolch yn fawr am wylio, gobeithio wnaeth chi joio'r fideo yma. Gadw bod i fi yn y sylwadau isod beth chi'n feddwl am y fideo, beth yw eich hoff ffilm a gadw bod i fi Pa bwydydd allan o'r ffilm neu'r rhaglen teledu chi eisiau i fi coginio nesaf? Yr unig beth sydd ar ôl i ddweud diolch yn fawr am wylio, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond cofiwch i danysgrifio i Popty, rho thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch notification, ok? Na i weld chi yn y fideo nesaf, ond tan hynny! Ta.